An dëser Zäit, wou, et kann een dat net genuch widderhuelen, och wann dat den elementaarste Gesetzméissegkeete vum Fonctionnement vum Kapitalismus entsprécht, an dëser Zäit, wou de Kapitalismus seng irrational Zerstéierungskapazitéit ënner Beweis stellt, muss et eng Stëmm, eng Kraaft ginn, déi fir e Systemwiessel antrëtt. Dat ass op der politescher Bühn hei zu Lëtzebuerg déi Lénk. De Kapitalismus, deen huet d'Krise gären, wéi wann dat seng Kanner wären, an dat si se och. A sou wäit denkt natierlech keen an dëser Regierung. Ech weess iwwerhaapt net, ob een déi Wierder Denken a Regierung kann am selwechten Zesummenhang setzen. Vläicht misst een dee Regierungsrot ëmdeefen a Regierungssauna, well esou vill waarm Loft gëtt seelen an esou engem enke Raum produzéiert. Kéint Der d'gemeinsam Punkte mat der Sauna do och ophalen, well do kënnt ee gesond eraus. Déi heite Regierung mécht awer krank, si mécht de Sozialstaat krank. Wéi blann muss ee sinn, fir net anzegesinn, datt en Deel vun de Pensiounsreserven zum Beispill net kënnen an Aktien ugeleet ginn? Da kritt ee geäntwert, Jo, mee mir maachen dat esou, datt nach méi Suen erakommen, et ass alles sécher, vertraut eis. Si hu e bëssen domm dragekuckt, wou mir enthüllt hunn, datt d'Pensiounsreserven zum Deel och bei InBev investéiert gi sinn. Wat ass d'Logik vun InBev, wéi all aner Multinational, déi sech an der fräier Maartwirtschaft, wéi se soen, behaapte wëll? Si ass ganz einfach, Do sinn Aktionären, déi erwaarde sech eppes vun InBev. Déi erwaarde sech keng Bees oder en Humpen, déi erwaarde sech Geld, an zwar esou vill wéi méiglech. A wéi kann ee nach méi Geld maachen? Andeems een d'Käschten dréckt. An dat geschitt am beschten, Dir wësst dat jo all, andeems een d'Léin erofdréckt. respektiv zesumme rationaliséiert, wat heescht, manner Leit solle genau esou vill produzéieren. Dat Anescht doranner, datt eng Brauerei muss zoumaachen, ouni Grond, obwuel se Profit mécht, iwwer 60 Leit einfach esou ewech. Fazit, déi genial Rechner vun de Pensiounskeesen, andeems se wéi déi Grouss Roulette wëlle spillen, zwar maachen heiansdo zwar Gewënner, mee si verléieren och heiansdo, droen direkt dozou bäi, datt Aarbechtsplaze verschwannen. A wie cotiséiert an de Pensiounskeesen, wann net déi, déi schaffen? Dat wëllt de Mars Di Bartolomeo net verstoen. Jo, et gouf héich Zäit, datt mer gewielt a gestäerkt goufen. Wie soss géif dovunner schwätzen? Leider wäerte mer dat nach méi oft musse soen, well si maache weider. An et ass mir, mengen ech, souguer net zu Ouere komm, ech weess net, wéi et bei Iech war, datt iergendwéi eng Reaktioun op eis Enthüllung, op eis Analys koum. Dat ass e schlecht Zeechen engersäits, well dat heescht, datt se esou weidermaachen. Dat ass awer och e gutt Zeechen. well et beweist, datt mer Recht hunn. An et deet ëmmer wéi, eng pertinent Kritik deet ëmmer wéi an drop ze äntwerten deet och wéi. Et gouf wierklech Zäit, datt mer gestäerkt ginn, well mer mat engem eenzegen Deputéierten, mam klengste Parteiapparat, mat e puer Dosene vu Militanten brénge mer Saache fäerdeg un d'Liicht ze bréngen a vläicht och brénge mer et fäerdeg, deem een oder deem aneren d'Aen opzemaachen. Vläit bréngt dat och seng Friichten elo gläich. Enn Abrëll soll d'Tripartite fäerdeg getagt hunn. D'Sozialisten hunn ugekënnegt, ech mengen, dat ass vläit net onbedéngt déi schlechtsten Nouvelle aus hire Reien a leschter Zäit, datt se wëlles hunn, d'Resultater vun der Tripartite op e Kongress ze debattéieren. Ma dofir ruffe mer och d'Militante vun der LSAP op, an aller Kamerodschaftlechkeet, d'Resultater vun der Tripartite seriö ze debattéieren an och d'Aarbecht vun hire Regierungsvertrieder seriö a kritesch ze verfollegen. Wann den Alex Bodry kämpferesch Téin vu sech gëtt, ass dat gutt, mee et soll net just bei Parole bleiwen. Als Membere vun enger Partei, déi sech Sozialistesch Aarbechterpartei nennt, soll se hirem Numm gerecht ginn. Et kann ee soen, datt mer knapp de Sëtz am Süde krut hunn, mee wat heescht knapp, wann ee dat fäerdeg bréngt, ouni staatlech finanziell Hëllef, wéi dat de Fall war mat enger konkurréierender Lëscht? déi net wéi mir iwwer eng Dageszeitung verfüügt, a mat enger verbreeter, mee falscher Behaaptung, all Stëmm fir déi Lénk wier eng verluere Stëmm. A wann ee bedenkt, datt eisen Deputéierten, deen ëmmerhin e Volleksvertrieder ass, meeschtens zwou Minutten zur Verfügung huet, fir eng fir iwwer wichteg Sujeten ze schwätzen, da weess een, wat de System vun der Meenungsfräiheet denkt, Cause toujours tu m'intéresses, dat misst d'Devise vun dëser Chamber sinn. Et ass ëmmer ëmmer interessant erëm festzestellen, datt déi gréisste Verfechter vun der parlamentarescher Demokratie, déi an eisen Aen jo guer net wäit genuch geet, an dat sinn déi aner fënnef Gruppen an der Chamber, dat si genau déi selwecht, déi lues a lues dëse System aushielegen. A mir verstinn och, datt bestëmmt Sujeten net ze vill sollen diskutéiert ginn. Déi Kinniken, déi eis regéieren, wëlle jo net plakeg dorëmmer lafen. An dat wier och net nëmmen esthetesch problematesch, mee si missten och zu hirer Politik beurteelt ginn. Innerhalb vun zéng Joer ass de Chômage zu Lëtzebuerg ëm véier Prozent geklomm. Am Januar hunn déi offiziell Zuelen 6,5 Prozent uginn. Domadder sinn all déi Leit, déi an enger Mesure pour l'emploi stiechen, oder d'Grenzgänger, déi zu Lëtzebuerg hir Aarbecht verluer hunn, net kontabiliséiert. Lëtzebuerg huet punkto Chômage déi leider traureg europäesch Realitéit erreecht. Dat ass dem Jean-Claude Juncker säi Bilan. D'Betriber maachen zou, een nom aneren. Virun e puer Joren hätt ee se kéinten opzielen. Elo muss ee gutt nodenken, fir keen ze vergiessen. Dat ass dem Juncker säi Bilan. A säi Bilan gëtt nach méi schwéier, well mir wësse scho a wat fir enger Richtung d'Zäiten histeieren. De Staatsdefizit soll op Null reduzéiert ginn fir 2014. Mee wat a Wierklechkeet op Null reduzéiert gëtt, sinn d'Sozialleeschtungen, sinn d'Betribssteieren. Dat dat gëtt op Null reduzéiert, dat ass d'Kafkraaft vun de schaffende vun de schaffende Leit, déi gëtt op Null reduzéiert. D'Sozialpolitik gëtt op Null reduzéiert, well d'Regierung de verlängerten Aarm vum Patronat ass. Mee bon, da gëtt et jo déi selektiv Sozialpolitik, wou jiddereen, ausser Reis, dogéint ass. Selektiv Sozialpolitik kléngt jo gutt, mee wat heescht dat konkret? datt de Staat seng Ëmverdeelungsfunktioun opgëtt, datt de Staat nokuckt, wa lues mee sécher ëmmer méi Leit ënnert der Aarmutsgrenz rutschen. An da kann een heesche goe fir eng Almos ze kréien. Dat ass net just ongerecht, dat ass och erniddregend. Donieft liest een och an den Zeitungen, datt et de Räichen an dem Grousspatronat ëmmer besser geet, trotz Kris, mä grad dowéinst warscheinlech och. Wann d'Regierung dës Mesuren och ergräift, da kënnen déi Räich d'Schampesfläschen wierklech seriö opmaachen. An d'LSAP soll dann och, wa se esou wäit ass, ophalen doriwwer ze streiden, ob se den A fir Aarbecht aus hirem Numm eraushuele soll. Si kann an engems och op den S verzichten, dann entsprécht den Numm der Realitéit. Et kommen nach ganz beweegten Zäiten op eis duer. D'Fabienne wäert nach op eis Campagne agoen, den Änder op eis Aarbecht an der Chamber. Déi Lénk muss nach méi staark ginn, an et fänkt och an de Sektiounen un. Mir hunn trotz allem Optimismus och awer intern vill Aarbecht. Bis elo hunn dräi Sektioune richteg bestanen, Esch, d'Stad a Suessem. An Esch ass bei wäitem déi Sektioun, déi am aktivsten ass, dat ginn ech als Stad och gären zou. Net fir laang. Mee och an den zwou anere Sektiounen gëtt sech drëms beméit, déi erëm ze dynamiséieren. Et ass souguer eng Prioritéit, eng vun de Prioritéite vum Büro. De Marc Baum soll sech ëm de Bezierk Süde bekëmmeren, ech ëm den Zentrum. Ech soen dat, fir datt och jidderee matkritt, u wien e sech soll wenden, well et ass wierklech eng Necessitéit. well et geet net duer, Sektiounen ze beliewen, et soll een der och bilden, wa méiglech. A mir wëssen, datt et heiansdo duergeet, wann zwou, dräi Persoune sech druginn, fir eng Sektioun opzebauen, avis aux amateurs. Et ass nun eeben esou, datt mer vun enger Wahl an där anerer gehetzt ginn. Den nächste Showdown ass schonn am Oktober 2011, wou d'Gemengewale stattfanne wäerten. Déi si genau esou wichteg wéi d'Landeswahlen. well se eis erméiglechen, eis Basis ze stäerken, nach méi Leit an der Aarbecht vun der Lenker anzebannen an Erfarungen ze sammelen. An esou wéi et ausgesäit, kënne mer eis erhoffen, net nëmmen zu Esch vertrueden ze sinn. Dat alles ouni ze vergiessen, datt déijéineg vun eis, déi an enger Majorzgemeng liewen, keng Lëscht brauche fir Kandidat ze sinn. Déi Lénk wäert natierlech um nationale Plang souwisou Strukturen opbauen, fir och an deene Gemengewahlen, fir an dee Wahlkampf ze goen. Mir kënnen deenen aneren dat Feld net iwwerloossen. D'Land brauch eng staark wuessend lénk Beweegung, déi ëmmer méi wäert gebraucht ginn. An dat wäerten déi nächst Méint beweisen. Sonia Schmit, Merci.